Il-gazini tal-banet għandhom irwol importanti fl-irħula Maltin u Għawċin u għall-aspett soċju kulturali Malti. Il-gazini tal-banet joffru kemm fejn in-nies tal-lokal jiltaqgħu u jissoċjalizzaw flimkien fil-waqt li huwa l-post fejn isiru ħafna mill-preparatmenti għal festa tal-belt jew raħal. L-Ilfka tal-Fornaro sa mill-bidu tagħha kellha l-iskop li tesebixxi dak kollu li jsawwar il-poplu Malti, b'attenzjoni partikolari fuq dak li jsawwar il-poplu Qormi. Żgur li għall-poplu Qormi l-gażini tal-baned għandhom irwol importanti. Dawn huma ferm frekwentati u għadhom igawdu popolarità kbira. Huwa għalhekk li għal sena oħra l-Kumitat Organizzattiv tal-Ilfka tal-Fornaro ħassew l-importanza li l-baned Maltin ikunu parti maġġuri tal-attività. Ta' kull sena, l-organizzaturi jażlu tema li hija konnessa mal-baned Maltin. Din is-sena mhijiex eċċezzjoni. L-organizzaturi dis-sena għaqdu flimkien il-baned li lkoll bħala fattur komuni għandhom lis-Sur Saviour Spiteri bħala l-konsulent tal-banda tagħhom. Dawn il-baned jammontaw għal erbatax u llejla ser jingħaqdu flimkien xejn inqas minn ħdax-il banda Maltija li flimkien ser ikunu xejn inqas minn 180 bandist. Barra minn hekk, l-okkażjoni tal-lejla ser tkun qed tfakkar ukoll anniversarju importanti għall-Gażini tal-Baned, it-30 anniversarju mill-mewt tal-Maġġur Anthony Aquilina, surmast u kompożitur sinonimu mad-dilettanti tal-festi Maltin, b'numru ta' marċi li ma jmutu qatt. Dawn jinkludu l-marċ li din is-sena ddomina l-festi Maltin, Fiesta, jew kif inhu magħruf bħall-qormi, il-Festa l-Kbira. Fost marċi oħra mortali ta' dan is-surmast insibu La Senjora Rita, Il-Bożin, Forza Ċensina, Come on the Stripes, Bal Frendozan, Assuero Fiorentina, Granada u ħafna oħrajn. Illejla ser inkunu qegħdin nisimgħu dan il-marċi tant sbieħ li ser jindaqqu lilna mill-Mass Band li ser tkun qed iddur mat-toroq. Il-banet parteċipanti huma dawn li ġejjin. Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan, L-Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja tan-Naxxar, l-Għaqda Mużikali Mount Carmel tal-Gżira, is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera ta' Santa Venera, is-Soċjetà Filarmonika Marija Annunzjata ta' Ħal Balzan, is-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazia ta' Ħaż-Żabbar, l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu tal-Ħamrun, il-Gażin Banda San Pawl ta' Ħal Safi, is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris ta' Tas-Sliema, is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta, u l-Għaqda Soċjali Mużikali Krist Sultan Banda Pawla ta' Raħal Ġdid. F'dan il-feature ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn kull waħda minn dawn il-banet parteċipanti. Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian. Is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian l-ewwel banda ormija hemm waqfa fil-5 ta' Ġunju 1862 Din il-banda għandha bħala surmast direttur lill-Majjestro Domnic Darmanin li ilu jokkopo din il-kariga għal dawn it-23 sena. Il-banda tas-Soċjetà Filarmonika Pinto għandha rwol importanti fl-organizzazzjoni tal-festa ta' San Sebastjan li tiġi organizzata fit-tielet Ħadd tax-xahar ta' Lulju. Fl-2013, Is-Soċjetà waqqfet għall-ewwel darba l-Pinto Youth Band u fl-4 ta' Ġunju 2015, is-Soċjetà għamlet qabża fil-kwalità fit-tagħlim tal-mużika hekk kif ġiet inawgurata l-Akkademja Mużikali Pinto. Is-Soċjetà Filarmonika Marija Matej Grazja ta' Ħaż-Żabbar. Is-Soċjetà Filarmonika Marija Matej Grazja ġiet inawgurata fl-1883, diskors ewlieni li jkattar l-imħabba lejn il-mużika. Matul dawn is-snin, is-Soċjetà żammet ma' dan il-prinċipju hekk kif dejjem ħadet ħsieb li tingaġġa l-aqwa surmastrijiet u għalliema biex jgħallmu l-mużika. Dan kollu għen biex setgħet tissaħħa l-eżistenza tas-Soċjetà. Is-Soċjetà wettqet dan l-obbligu mingħajr ħlas iżda b'dedikazzjoni kbira b'apparat modern li jgħin fit-tagħlim tal-mużika. Is-Soċjetà tieħu sehem attiv fil-festa esterna tal-Madonna tal-Grazzja li tiġi ċelebrata Ħadd wara t-tmienja ta' Settembru ta' kull sena. Il-Banda hija taħt id-direzzjoni ta' Majjestro Kevin Mizzi hekk kif ilu jokkupa din il-kariga sa mill-2012. L-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu tal-Ħamrun L-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu twieldet nhar il-festa ta' San Ġwann il-Battista Fl-24 ta' Ġunju tal-1906, sa mill-bidu, l-istqarrija tal-missjoni tagħha kienet li tħajjar għat-tagħlim tal-mużika u xxerred fost l-imseħbin u uliedhom u li tkun ċentru ta' attivitajiet kulturali, edukattivi, soċjali u sportivi fil-pajjiż. Id-Dar tal-Għaqda, il-Palazz Thiene, hija mogħnija u armata bl-isbaħ mod, b'għadd ta' ħwejjeġ rikki u artistiċi. L-Għaqda Mużikali San Gejtanu tal-Ħamrun għandha rwol importanti fil-festa ta' San Gejtanu hekk kif waħda mill-baned ewlenin fil-festa li tiġi ċċelebrata fit-tieni Ħadd tax-xahar t'Awwissu. Fost is-surmastrijiet ta' isem li kellha din is-soċjetà insibu lil Mikpi Joseph Abela Scolaro, kompożitur ta' diversi marċi fosthom l-Innu Marċ San Gejtanu. Għal dawn l-aħħar sentejn konsekuttivi, l-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu kienet involuta f'servizzi barra minn xtutna, hekk kif fl-2014 din żaret Napli, filwaqt li fis-sena 2015 il-banda reġgħet daqqet fit-toroq ta' Napli fil-purċissjonijiet tant popolari tal-qaddisin kollha, fit-toroq ewlenin ta' Ruma kif ukoll f'Assisi. Surmaz Direttur tal-Għaqda Mużikali San Gejtanu huwa l-Kaptan Jonathan Borg. L-Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittoria tan-Naxxar. Kif wieħed jistenna minn post fejn it-titular tal-parroċċa huwa t-twelid tal-Madonna, l-isem Vittoria, li għalina l-Maltin hu marbut storikament ma' din il-festa. Il-bidu ta' din is-soċjetà tmur lura lejn is-snin 1915, 1916, hekk kif dak iż-żmien kien twaqqaf bħala gażin soċjali bl-isem Circolo La Vittoria. Fil-fatt, is-soċjetà tinsab għaddejja bil-preparamenti biex tiċċelebra l-mitt sena tas-soċjetà. Ta' min isemmi li l-festi ċentinarji fetħu biż-żjara li s-Soċjetà għamlet fl-Italja, proprju fil-Vatikan, kif ukoll fi bliet oħra f'Ruma, fosthom Veroli. Fis-snin għoxrin, il-Gazin baqa' jikber, kemm fin-numru tal-membri, li fl-1926 kienu jlaħħqu l-188 membru, kif ukoll fl-attivitajiet. L-iskop tal-Gazin, kif jidher imniżżel fl-istatut, huwa dak ta' għaqda soċjali, teatrali u mużikali. Is-sede li s-Soċjetà għadha tokkupa sal-lum kienet inbniet fl-aħħar snin tas-seklu dsatax biex isservi bħala qorti distrettwali, skop li għalih il-bini serva għal żmien qasir għaliex dawn il-qrati distrettwali kienu ġew soppressi ftit wara. Sussegwentament, il-post serva bħala skola elementari għal snin twal. L-ewwel seduta li saret fil-post il-ġnid kienet dik tas-27 ta' Diċembru tal-1953. Fl-1986 kien deċiż li dan il-marċ tradizzjonali ma jsirx kif kien isir minn dejjem. Id-deċiżjoni li titwaqqaf banda ġdida kienet ittieħdet fis-seduta ġenerali tal-Ħadd 7 ta' Frar 1988. Dakinhar ġiet imressqa proposta biex l-Għaqda Vittorja jkollha l-banda tagħha. Din ġiet approvata bil-fondatur tas-Soċjetà jkun is-Sur Ġużeppe Stivala, is-Surmast Direttur tal-Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittoria Naxxar huwa Majjestro Roderick Buġeja. L-Għaqda Mużikali Mount Carmel tal-Gżira, fl-1948 ġiet fondata l-Banda Mount Carmel fuq inizjattiva tal-Kappillan Dun Karlu Manxè fi ħdan l-Azzjoni Kattolika. Sentejn wara, il-banda kellha l-ewwel kumitat, bis-Sur Carmelo Scicluna l-ewwel president. L-ewwel surmast direttun kien Majjestro Anthony Muscat Azzopardi, Majjestro George Debono huwa s-surmast direttur tal-banda preżenti. L-ewwel presidenti tal-għaqda kienu s-Sur Carmelo Scicluna, il-president attwali huwa s-Sur Joseph Spiteri, mill-2004 sal-lum. Matul is-snin, il-Banda Mount Carmel esegwiet programmi mużikali kull sena, kemm fil-festa kif ukoll f'okkażjonijiet speċjali oħra. Il-programm speċjali tal-banda kien dak tal-festa ta' Santa Ċeċilja ġewwa Teatru Manwel, esegwit fil-ħdax ta' Novembru 2012 u mtella' mill-Għaqda Gażini tal-Banda, l-Għaqda Mużikali Mount Carmel tal-Gżira Tieħu sehem attiv fil-festi esterni tal-Madonna tal-Karmnu li tiġi ċċelebrata fit-tieni Ħadd tax-xahar ta' Lulju. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera Verġni u Martri ta' Santa Venera. Is-sena 1964 kellha tkun is-sena li ġiet fis-seħħ l-idea li titwaqqaf il-banda Kien proprju fis-sittax ta' Mejju tal-1964 li nħatar Kumitat Proviżorju li kellu l-kompitu li jwitti t-triq biex tissejjaħ l-ewwel laqgħa ġenerali. Il-fundatur ta' din is-soċjetà kien il-Karmelitan Patri Kiljan Azzopardi. Fil-festa tal-1966, il-banda ħarġet iddoqq għall-ewwel darba l-marċ tal-Ħadd filgħodu. Dan il-marċ kien deskritt bħala suċċess kbir tal-banda u ta' kull sena baqa' jżid fil-briju Grazzi għaż-żgħażagħ li ssibhom minn tal-ewwel quddiem fil-marċ, is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera tieħu sehem attiv fil-festa ta' Santa Venera li tiġi ċċelebrata fir-Raba' Ħadd tax-xahar ta' Lulju. L-ewwel surmast ta' din is-soċjetà kien l-Avukat Frans Portanier filwaqt li l-President preżenti huwa Majjestro Michael Azzopardi. Il-banda hija taħt it-tmexxija tas-Surmast Michael Ciantar. Fl-okkażjoni tal-Millennju l-Ġdid, is-Soċjetà Filarmonika Santa Venera ħadet sehem flimkien ma' disa' baned oħra fil-Belt Valletta. Is-Soċjetà Filarmonika Marija Annunzjata ta' Ħal Balzan Is-Soċjetà Filarmonika Marija Annunzjata twaffqet 125 sena ilu, fis-sena 1890, taħt l-isem ta' Circolo l'Annunziata, u kienet l-ewwel soċjetà f'Ħal Balzan li bdiet taħdem biex tkabbar il-festa ta' Marija Annunzjata. Fis-sena 1903, iċ-ċirkolo l-Annunzjata għaddiet minn disgrazzja kbira. Waqt li xi dilettanti kienu qegħdin jaħdmu n-nar ġewwa l-każin, kien hemm splużjoni qawwija li ħalliet warajha sitt vittmi, fosthom oħt il-kappillan tar-raħal. Din id-disgrazzja waqfet fiex fil-każin saret riforma, u dan kellu jiftaħ f'post ġdid, kumitat ġdid fl-1904. Din id-diżgrazzja wasslet ukoll biex jiġu jibdew iffurmati l-ewwel liġijiet nazzjonali rigward il-ħidma tal-logħob tan-nar. Kienet biss banda l-oħra tal-1900 li ħarġet qawwija u sħiħa minn din id-diżgrazzja u din għadna ngawduha sal-lum fis-Sala tal-Każin. Is-Soċjetà Filarmonika, kif kienet magħrufa, ġabret ukoll finanzi għal sett qniepen ġodda li għadhom jitgawdew fil-kampnar tal-Knisja Parrokkjali sal-ġurnata tal-lum. Il-bini tal-Gażin tas-Soċjetà Melarmonika Marija Annunzjata laqa' fih diversi persuni prominenti f'okkażjonijiet speċjali jew f'ċelebrazzjonijiet ta' anniversarji, fosthom lill-Eċċellenza Monsinjur Arċisqof Miguel Gonzi, Prim Ministru George Borg Colovier, li kien ukoll l-ewwel President Onorarju, lill-Prim Ministru Dottor Eddie Fenech Adami, lill-Isqof Awżiljarju Charles J. Scicluna, kif ukoll lill-Eċċellenza President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca. Fis-sena 1994, is-Soċjetà Marija Annunzjata ta' Ħal Balzan, bi qbil unanimu waqt laqgħa straordinarja, ġie deċiż li titwaqqaf il-banda. B'hekk, din is-soċjetà saret waħda filarmonika, hekk kif għadu jixhed sal-lum l-isem tagħha. Il-Gazin Banda San Pawl ta' Ħal Safi, Kien f'Jannar tal-1929 meta xi parruċċjani Ħal-Safin iltaqgħu għall-ewwel darba u waqqfu dak li sal-lum għadu l-Gazin Banda San Pawl. F'dak iż-żmien, din l-għaqda kienet iġġib l-isem ta' Circolo San Paolo u primarjament kien iservi biex jgħin f'dik li hija organizzazzjoni tal-festi esterni. Is-sede kienet tintuża wkoll biex il-membri ta' Ħal Safi kienu jiltaqgħu u jqattgħu ftit ħin ta' mistrieħ. Iż-żewġ fundaturi ta' dan il-Gazin kienu Paolo Busuttil u Filomeno Cachia. Huma kienu jiltaqgħu f'post li kien mikri lilhom mingħand Emanuel Busuttil, propju f'misraħ il-knisja. Dan il-post inxtara fl-1984 u fl-1987 beda l-proġett ta' bini ġdid ta' Gazin. Dan infetaħ fl-1988. F'Jannar tal-2015, il-Kumitat tal-Gazin Banda San Pawl Ħal Safi daħlu għal proġett ikbar billi nxtara l-palazz magħruf bħala ta' Kolxer li hemm biswit il-bini preżenti Dan biex jiġi integrat mal-kumplament tal-bini. Il-Banda San Pawl twaqqfet fl-1990 u matul is-snin issaħħet biex tagħti servizzi tagħha fil-festa ta' San Pawl u servizzi oħra fil-lokalità. Il-Banda San Pawl tagħti wkoll diversi servizzi fil-lokalitajiet oħra fil-jiem tal-festi tagħhom. Proġett ieħor li nbeda u daqt jitlesta minn kollox huwa l-planċier li jintrama fil-pjazza fil-ġimgħa tal-festa. Dan ukoll ser ikompli jsaħħaħ u jżid l-element kulturali u artistiku tas-soċjetà. Il-festa ta' San Pawl tiġi ċċelebrata fl-aħħar Ħadd tax-xahar t'Awwissu. Is-Surmast Direttur tal-Banda San Pawl huwa Majjestro Michael Bugelli. Is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris ta' Tas-Sliema. Is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris ġiet imwaqqfa fl-1914 u hija l-eqdem soċjetà f'Tas-Sliema. Is-Soċjetà tieħu sehem attiv f'avvenimenti mużikali u kulturali li jsiru f'Tas-Sliema u madwar il-pajjiż. Is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris tieħu sehem attiv fl-organizzazzjoni tal-festi esterni tal-Festa ta' Stella Maris li tiġi organizzata fit-tielet Ħadd t'Awwissu Surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika Stella Maris huwa Michael Pulis. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tal-Mosta. Is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija iġġib l-isem tal-patruna tal-Mosta, Santa Marija. Soċjetà hija mlaqqma bħala tal-Istilla u twaqqfet fl-1905. Surmaz Direttur tal-Banda huwa Majjestro Ray Sciberras. Bħal kull soċjetà oħra, is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija tiffoka ħafna mir-rikorsi tagħha fuq it-tagħlim tal-mużika. Minbarra l-aspett mużikali, is-Soċjetà għandha fil-ħdanha kumpless pirotekniku li huwa attiv mhux biss fil-ġimgħa tal-festa iżda wkoll matul is-sena kollha. Ta' min isemmi wkoll li s-Soċjetà għandha wkoll fi ħdanha sezzjoni taż-żgħażagħ. Kif mistenni, is-Soċjetà fl-Armonika Santa Marija hija attiva ferm fil-festa Santa Marija li tiġi ċċelebrata fil-ħmistax t'Awwissu ta' kull sena. Dan biex ma nsemmux is-sehem attiv li s-Soċjetà għandha fil-Ġimgħa Mqaddsa propju fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. L-għaqda mużikali Kristu Sultan Banda Pawla ta' Raħal Ġdid. Wara l-festa ta' Kristu Re tal-1990, grupp ta' żgħażagħ li kienu jieħdu ħsieb tal-armar tal-festa ħarġu bl-idea li fil-parroċċa kien hemm bżonn li jkun hemm grupp ta' żgħażagħ li jibda jorganizza attivitajiet matul is-sena biex dan il-gruħ jibqa' attiv matul is-sena kollha, ban wieħed biex tkompli tikber il-festa ta' Kristu Re. Għaldaqstant, fit-dsatax ta' Awwissu 1990 saret l-ewwel laqgħa minn dawn iż-żgħażagħ fiċ-Ċentru Agape fi Triq Ġużè D'Amato Paola. F'din il-laqgħa, wieħed mill-membri fundaturi s-Sur Ivan Bartolo offra l-garaxx tiegħu fi Triq Santa Monika biex iservi bħala sede ta' din l-għaqda li ħadet l-isem Għaqda Żgħażagħ Pawlisti. It-twaqqif uffiċjali ta' din l-għaqda sar nhar il-Ħadd 25 ta' Novembru 1990, nhar jum il-festa liturġika ta' Kristu Re. L-għaqda tibda torganizza diversi attivitajiet soċjali, kulturali u reliġjużi u f'Diċembru tal-istess sena tarma l-ewwel triq f'raħal ġdid b'tiżjin tal-Milied fejn matul diversi snin kienet protagonista f'rebħ ta' diversi unuri fil-kompetizzjonijiet tat-tiżjin tat-toroq, rebbieħa f'kull kategorija. F'Lulju tas-sena 1991, l-għaqda tagħmel talba lill-awtoritajiet ekkleastiċi biex tibda torganizza marx nhar l-Erbgħa l-ewwel jum tat-tridu tal-festa, liema talba tiġi aċċettata mill-awtoritajiet ekkleżjastiċi. Fis-sena 1992, l-Għaqda tikkummissjona l-istatwarju Alfred Camilleri Cauchi biex jagħmel statwa ta' Kristu Re, liema statwa tkun l-ewwel waħda f'raħal ġdid meqjuma ġewwa sede ta' soċjetà. L-istatwa titlesta għall-festa liturġika ta' Kristu Re tal-istess sena. Fl-20 ta' Frar 1999, l-Għaqda tbiddel is-sede tagħha għal Triq Ġużè D'Amato. It-22 ta' Lulju 1999 tagħmel l-ewwel debutt tagħha b'marċ mat-toroq tal-Ħal Ġdid. L-Għaqda tibda tagħmel diversi servizzi mużikali, fosthom il-programm annwali ta' kull sena. Fis-sitta ta' Jannar 2013, l-Għaqda tbiddel is-sede tagħha, fejn tmur ġewwa ċ-ċentru ta' Pjazza Antoine de Paul. fejn jitlesta l-ewwel fażi tal-proġett u l-Gazin jiftaħ il-bibien tiegħu fl-4 ta' Marzu 2014. Fil-5 ta' April 2015 issir ċerimonja tat-tqegħid tal-ewwel ġebla ta' swali ġodda li bħalissa qegħdin jitlestew sabiex l-għaqda jkollha sede kif jixraqilha. Il-konsulent tal-11-il soċjetà mużikali li ser nisimgħu idoqqu llejla huwa s-Sur Saviour Spiteri u l-koordinament tal-lejla